mai te reo Māori. E te iwi, tēnā whakarongo mai i tēnei waiata tino pai hākoakoa ana ki te tāringa e mihi ana ki ngā kaumātua i kawea mai ra i ngā tikanga a o tātou mā. Makā ki runa ki a Ihoa ou hiahia katoa, māna anō e whakapūmautia ū whakaaro. Tēnei anō te mihi ki ō tātou mate e pūkai ana i tēnā rā, i tēnā rā, i tēnā rā. Koutou, ā, o te haonga nui o Matariki, tērā e pātata mai ana, tēnā rā koutou, haere whetūrangihia mai rā koutou hei whetūrangi, hei whetū pīataata mō tātou ngā uri whakatupu. Ā, hoki mai rā ki a tātou, ā, te hunga ora, ā, ko, ko tahi mai nei, ā, i raro i ngā āhuatanga o te wā. Nō reira, tēnei te mihi atu ki a koutou e whakarongo mai nā, ā, tēnei mātou e pāho atu nei, atu i ngā manaakitanga o Nexus, ā, atu i ngā manaakitanga o Te Whare Wānanga o Waikato. Tēnei e tōwaitia ana nā kupu kōrero a Mikaere, ā, i te Nexus Magazine i tērā wiki, whakahokia mai ki te matamata o te arero, whakawhānuitia ō koutou kete kōrero, ō koutou kete kupu, ā, ko. Kua uti kē te wā mō te whakaraura i te reo, ko te wā ināianei ko te whakatīnanatanga i ērā āhuatanga. Nō reira tēnei te mihi atu ki a koe e hoa me Kaere mō ērā kupu ākī ki a tātou te iwi Māori. Ia, ko tā tātou kupu kaupapa o te rā ko ngā mahi a te rangatahi, I runga anō i te mōhio kua eke a Ruka ki tērā o ngā paepae o Maniapoto, otirā ngā nā kaupapa huahua, huhua e whaia nei e tātou. Hoi anō, kia kotahi atu ki ngā kaupapa matua o tō tātou punua pāho ko te kupu o te rā me te kaupapa wetereo. Nō reira ka hoatu ki a koe e hoa, tā tātou kaupapa wetereo. Wetereo. Um, kia ora, Morenai te whānau. Um, I tēnei e pihote meki, e pihote whakaaturanga, whakaputanga, um, whakaputanga, ka kōrerohia Ngā ture a. Nō reira. Ā. Āe. Ā, me te ō. Ā roa. Āe. Ā. Ā. Ia. Nō reira, kua, I think nā Pane a Papa rāua ko Leon Blake, tēnei, tēnei rerenga, He Kura mō te Mōkopuna, i hanga hei whakamaumahara i a tātou ki. ngā um, ropu e kuhu ai, you know. Nā, nā ā. Yeah, ngā ā. Ah. Nō reira, he kura mo, mo te... Oh, wait, hang on. He kura te mokopuna, um, so he, mo te hangarau, ke, mo te kai, te, mo te tautetanga, me te, me, mo te mahi. Rawe. I nei kaupapa he ah. He ah katoa era. So how how how te tau te tanga? Oh so tau te tanga ko nga mea ka manaakitia e koe. Oh ne so pene i au na manuhiri. Ae. Ae. Koira. Tau pepi. Tau pepi. Au tamariki. Um. So no reira ko te ah ko te oh ranei nga kowhiringa ne. I roto i te āe. So, nō reira, mehemea ehara i te ā. He ō. He ō, āe. Tōna tikanga he ō. He ō. He aha te rerenga anō? He kura te mokopuna. Kura, he kupu anō mō te taonga. Taonga. Ā, he kura te mokopuna. Āe. He aha te hangarau? Hangarau, ko ngā mea pēnei te waea, te rorohiko. Tērā hoki wētahi mea lai uaua ki te yeah, whakarōpūtia, yeah, yeah. but... Uh, could it be um, kai, yeah, kai, mōhio ki te kai. Ara, tētahi kōrero, mehemea he o te whenua, ka tīmata koe ki te whakamāra i tērā whenua, ko, ko a tērā āhuatanga, nā te mea kua hanga e koe i taua, mm. taua māra. So there's a, some oh, situations, ai, yeah, ai te māra. Yeah. That it changes eh, midway. Yeah, and then um, āku whakaaro is like, this is what I think at the moment, because I'm thinking, ah. he mahi. Nē? Yeah. Koinei āku whakaaro. Aku whakaaro. Like, ki oku... This is what I'm thinking at the oh, moment. Oh, ki aku nei whakaaro. whakaaro nei. Yeah, well, he ā tonu. What ones if you've thought about in the past? Toku whakaaro. Tāku, tāku, wait.

Kupu, e! Ā, ehara he kupu tēnei he kīwaha kē, ā, he tino Tainui tēnei kīwaha, ko te kīwaha kia pai mai hoki. Kia pai, or kia da-da-da-da-da hoki. Yeah, hoki, mai hoki, yeah. And so what is the purpose of that? Is that emphasising

I te ahu etahi atu tauira? Um, yeah, tera tetahi na Henare Tuwhangai, you know, ka tutaki ia ki tetahi tangata rerekē pea, me kī pērā. Kia rerekē mai hoki, you know, tona ahuatanga o oh, te yeah, ahua o te kaupapa, kaua kaua mo te kaupapa engari, ka taea e koe te whakamahi pērā.

Koira tētahi tauira nā Whaipania. Kia anu anu mai. Kia anu anu. Oh, well, she says it so good. Yeah, I can't, yeah. you know, tē tae te tō waitia. Yeah, yeah, yeah. Yeah, well, tēnā kōrua uh, i tā tātou kaupapa mō te rā nei hoa anō kia tahuri atu tātou ki ngā haepapa me kī o te rangatahi. Uh, I ngā rā o mua, ki taku mahara, ki taku mōhio, um, Ko te rangatahi tērā i āta poipoia e te iwi, ā, i āta manaakitia e te iwi. Heoi anō, i ēnei rā, ko te rangatahi ka tū mai ki te mahi i ngā mahi, ā, koirā ngā āhuatanga kua kitea e au, ā, some call it, you know, passing the buck, because our people have gone through so much, you know, having te reo Māori punished out of them, ā, they,

kaumatua. One of the tikanga in India is like, e kore koe e tū hei kaiako, um, if you're a rangatahi, ah. you've got to be a kaumatua because the idea is that you have this experience. Nga whio koe, yeah. o te ao. We used to have top heavy leadership as well, yeah. yeah. Like, elders were the leaders. But I think the Western view is that um,

So talk to us about that, bro. What made you want to do that? Yeah, well, e, e toru ngā tau i mua i, i tū tētahi o toku hoa uh, ki te poari, engari mm. kaore ia i, i tai. And ki oku nei whakaaro, ki, Oh, oh, ki oku nei whakaaro, ai, oh, he oh. ki oku nei whakaaro i tērā wā, um, oh, me tū au ki te po, yeah, poari mm. i ngā mm. tau i a toru tau ai ka um, you know the elections happen so threw my name in the hat this time mm. uh, wanting to be a uh, māngai for rangatahi and there's no rangatahi on the board they're not making any decisions there they're not you know it's hard for rangatahi to engage in those spaces so I thought

And and a big thing here at uh, the Waikato University is student politics, which a lot of our people and future leaders get involved with. Um, and as I understand it, you were with Te Kauri. Um, tell us about that kaupapa, e hoa. Um, so, what, me kore rane mō Te Kauri? Or? Yeah, well, tō tūranga ki Te Kauri, ngā whakahaerenga. Oh, yeah. So, um, ko Te Kauri te, te rōpū tautoko, I'm no Te Pūananga ki te Ao um and ko au te Hekeretari um o runga i te Poari um and yeah ko ta matou he well ko ta matou whai he he poipoi i nga tauira kia kia haneanea ake ai ta ratou noho i tenei whare wananga kia um, angitu ai rātou, I guess, i roto i a rātou mahi katoa. Mm. Um, he, he whakatū kaupapa e, e tae ai e rātou, ara te ako i wētahi mātauranga atu anō, um, te whakatāra nei i tā rātou um, yeah, ako. Mm. You know, i te whare wānanga nei. E, e tima, he nui ngā, ngā, ngā mahi a te tauira, um, nō reira, me, me whai wā tātou ki te, you know, just have fun, I guess. Yeah, yeah. Mm. Atu i te, you know, e nui yeah. ngā pōhatarei. And, yeah. yeah so. so ka mutu he, he ata hono, tētahi ki tētahi, um, right. whakawhanaungatanga wera, mm. anō ahuatanga, um, Ara ētahi atu kaupapa e whakahaerehia nei e koutou o te, te kāuru, um, He Māori tōna āhua, pēnei i tā koutou haerenga puanga rua. Oh, āe. Kōrerohia mai tērā āhuatanga. Oh, okay. Um, yeah, nō reira, hei tērā wiki, I think, hei te Taite, um, te tekau o Hune, ka peka atu te, well, te tahi toko nui um, ki te taha o te Poari o Te Kāuru ki te tai whakararo. Um, arā, ki, ki well, te nota, hei tā te, te whakaro Pākehā. Tā rānei, tō rānei. Um, yeah, whakaro Pākehā. Um, yeah, and ko tā mātou ki reira he um, whakanui i te tauhou Māori mm. i roto i te horopaki o Ngā Puhi o e, Hokianga. Nō reira ki a rātou ko Puanga. Ai, ko Puanga. Te tohu o te tauhou. Puanga Rua. Ne? Ai, yeah. Puanga Rua. So he, well, ko tā Kāteao he, um, He cluster, e rua nga whetu, ia koira i ki ai ko Puangarura. Ko Puanga tena. Ai. Erangi, kare au i te tino mohio ki nga tikanga, you know, o te Puanga. Um, hei tera wiki au whakamohiotia ai. True, so e, no mua tonu mai i te Matariki hoki ai ko te Puanga. Ai. Yeah.

Oh. Ai, ai, ai te rama rama. Ai, ai te hura, ai. Ai. But puanga, kei te timatanga kē, ei? O... Yeah, o, ka whakanuia tōna rewanga, o tōna tōnga rānei, o... Tana whakarewanga, taku whakapae. Mm. Oh because pena kei, pena kei te tō a Matariki then kua tō hoki ko Puanga nē. Because Puanga is like, you know, te, te waka a Taramainuku, is it? Yeah, yeah. Um, Puanga is like where Tautoru is. Oh, okay. I think, like just above oh, there. Oh, true. Wow. Yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, nā, actually, ka me koutou whakapono mai ki au, kei he kē rawa atu, yeah. Oh, nē, Shay Lai, yeah. Oi anō, yeah, arā wētahi tikanga o iwi kē atu kāre, kāre i te tino mōhiotia. Ai. Ai, ko, ko Matariki, ko tino mōhiotia whānuitia nā te pukapuka rā. A Rangi Mātāmua, ka mutu, a tērā tau, tōna tikanga he hararei a Matariki, engari, you know, ka aha hoki ēnei tikanga o iwi kē atu, wā rātou tikanga whakanui i te tauhou Māori. Hoi anō, ka tahuri atu ki ngā haepapa o te rangatahi me ngā. kaupapa e whaia nei e ratou, atu i enei kaupapa, you know, ko ahau nei, no, no Tuhoe, no Te Puihi, engari kei konei au ki Waikato, ki Kirikiriroa e mahi nei i nga mahi o te whare wananga. So how do I, you know, maintain a presence at home,

Oh kei to um, can you get something from your marae? Mm. Yep, sweet as, be there in two minutes. If, if someone called me, hey, can I get something for your marae? Yeah, I'll be an hour. Yeah. Ehara he ahi kā tērā. Yeah. Ki au, True. e, tētahi True. whakaaro, e, yeah, like yeah, the, yeah. If, yeah, me noho koe i te taha o te marae, uh, mm. he ahi kā. Yeah. Aua, e. Yeah. What about you, e hoa Sheila, how do you stay connected to your people, your iwi? I feel like he ahua pera au ki a koe, like yeah. ka hoki noa au ki te kāinga pena he tangihanga, um, o tōku no tōku whānau, mm. um, pena rānei he kaupapa, you know, tino whakahirahira rawa atu. Um, hoi anō, ia, ia te wā ka hoki au ki te kāinga, Like, oh well, maumahara ana au, āhua rua toru wiki pea ki mua, i hoki au ki tōku marae ā mō Te Tai Tangihanga, and i te like ma, i roto au te kihini mahi ana i ngā rīhi, and kāre au i mōhio, like i hea um, whakahoki ai ngā rīhi. Yes. And yeah, I was just yeah. like, oh my god, tino, yeah. i whakamā katoa au. Yeah. Yeah, yeah, so i tino, you know, um, whakatō i tērā whakaaro ki roto ki au, you know, me

had a hui, talked about um, running wānanga or creating a, a rōpū rangatahi mō Maniapoto. Nā te mea i noho koe i waho i te rohe, ara mai, haramai ki tēnei rōpū and me whakamahi ngā um, kauhau, ngā wānanga i runga i te uh, ipurangi. Mm. And ana uh, tētahi o etahi wā a tērā tau ka whakamahi ngā wānanga ā-tinana ki Ngāti Manepoto in tētahi He rautaki tērā mō tā mātou i te tuatahi i te ipurangi ei Everyone can see, everyone can engage as you don't dedicate anything, you everyone's busy lives and once you sort of get them hooked on the line, pull them back into Manepoto come back and experience, yeah, we got one ā-tinana now, you're in, so.